na ɛne saa no gyɛ wodeɛ mekae menim deɛ meyɛ nti no metɔ kɔsua kɔsua no ne matu na ne yɛ sɛ obɛdie anaa de bɔbɔ dua paafo no asa ɛkyɛn deɛ ɛsɔbɔ agya ama kwae ne se na waware no ama kwasɛmpa yi kyɛ wo a wɔfɔn agya nti sɛ mpa wo yere na wɔgye hwɛ ayo abusuafoɔ mpanyin se yɛtete konkonte no na ne kyaa no ɛna nnɛ yɛ sɛ atena soɔ deɛ mehwehwɛ yɛ asomdwie koro yɛ yɛ bɛba abusua yi mu na biribiara yɛ dɛ akɔda ɛna ɛma mpɛ hia me bɔ nti neɛ ɛneɛ Hwan na monam? Na bisa bio. Ma mpa kyɛ ma ne nkɔ. Sure. Wei de yɛnkita no bɔne. Mpanyimfoɔ sɛ yɛ bɔne koraa na yɛkuram. Sɛdeɛ yɛbaa ha a Kwame ɛpamoo yɛ sɛ akokɔ no. Yɛkɔɔ yɛkɔɔ yɛn so yɛ yɛhyɛ da kyɛɛ kakra sɛ nka yɛbɛma n'akoma adwoɔ. Nso deɛ hura ɛdwo. Oh, oh daabi o deɛ me me busa no sɛ ɛnna yi deɛ nti na mo baa yi. Ɛnna me me kaba. Ɛsɛ wa. Meka ba, yɛbaeɛ a yɛde yɛn ano kɛkɛ bɛka awareɛ no ho asɛm no, ebia wɔmfaa n'ani nhuu barima no nti, ɛna ebia wɔdwen sɛ barima fo bi na ɔbɛyɛ n'ase deɛ a, ɛna na ɛnte saa. N'ase no ɛne yɛaba yi. Ɔno deɛ ɛne owura kyɛm deɛ na. Wɔnni.

Wɔse no wɔne deɛn nipa mmiɛnsa na ahyia yɛ mmarima nti wɔnkyerɛ. Eh, Rachel papafoɔ mmiɛnsa yi hwan emu hwan ɛna ɛyɛ ɔpapa. Me maame sɛ me papa ne. Ɛyɛ me kafe buuru ono suo no twɔ wose ne me aha wose ne me hwɛ krakye meka kyɛw ne sɛ saa abɔfra yi wɔnyɛ me ba na nya deɛ me Mɛtena asase wei so anaa akonya yi anaa meka ma hann mu ate sɛ sɛ mete saa awadeɛ wei a onyame ntua me ka wɔnko me firi wiase ɔma mbrɛ so ntwa da firi sɛ abɔfra yi ɔnyɛ me ba me ba no mpo no wɔnyɛ kɔkɔɔ wɔntuntum baafo sɛ ɔwɔ na ɛde to me soɔ nti mesrɛ wo bɛrima ɛnyɛ deɛ me sɛ metiri hɔ yi kwaa me wura kyad sɛ mɛgya awadeɛ wei atom da Ebi nsi da. Wɔ obiara ba bɛka mpo a, mese me, wɔnyɛ me ba. Abusuafo wei deɛ mɛsrɛ mu. Na sɛ bi ewu sa. Yɛnam nan, meme ne panyini. Ɛna ama mpehi aba. Ɛna ɔbaa no aba ansa na ketewa yi aba. Ne gya nkae sɛ yɛdi kan kasa. Ɛdɛ wanka nyansasɛm anaa? Ee, wewura yi, wobɛgyaa wɔn anaa ayɛ drɔba? woyɛ fa akwasi akɔfoɔ no bi wɔn a obi nkurɔfoɔ afura aburokyerɛ ba wɔn te kaa aforo ntoa na wɔn ka fon no woyɛ bi amboa ɛna enya abokyerɛ ma nam so mi wɔ ha ate na deɛ teɛ ne sɛ nsono aburo ɛna sono dɔkono deɛ mi mi nyi hɔ a ɛmaa mpɛ hia tumi gyina mɛ na ɛho yɛ bibi sansi yɛ mogya baako ɛmaa mpɛ hia ni hɔ a ɛɛ ɔbaa ne tumi gyina hɔ no wɔyɛ bibi ɔbaa ne ni hɔ a ketewa tumi gyina hɔ sansi yɛ nyinaa yɛ baako. sɛ me nua ma ka biara sɛ ɔsɛ ɔno deɛ wɔntena mu a yɛn nyinaa yɛ mogya ne akoraa me so wɔfrɛ ma gye yeye mi bɛ gyina mu. na mo bɛ gyina mu. ɛyɛ na bi ti mi gyina mu. ɔ yà mo nya sa yɛ no. yanni kò ani nkasa na yanni kò ani nkasa yɛ sɛmɛ yɛn na ka o bɛ sɛ. saa wa die yi bra mɛ kɛkyɛ mu ne sɛ saa wa die sɛ mo ti mi gyina ɛgya wa de abira mi na mo si mi sinim no mi ma n ti ase na o gya wa de na.

Ɔmo ha yɛ gya. Ɔmo ha yɛ me. Na ɛne saa no gya o deɛ meka menim deɛ meyɛ nti no metɔ kosua. Kosua no ne ma tu na de yɛ sɛ obedie anaa de bɔbɔ dua. Paafo no asa ɛkyɛn deɛ ɛyɛ sɔbɔ. Prɔfɛt a wɔde awia mu agye sɛ mema anyi nti no wɔgye sɛ agya ama pɛɛ ne se na waware no. Ama kwasɛmpa yi kyɛ wo a wɔfɔn agya agye sɛ mpa wo yere na wɔgye sɛ.